Selamat betemu baru bala peninga. Ba cherita nyelai, cherita ti amat nyadi, cherita aku, cherita antu. Nyadi kitai agi nyambung cherita antu kara ti dilekak aku. Batu suntik keterubah hari nya. Maya Antu Kara nyu semak datai mansang betungi tunsang ngagai aku ti benung tinduk. Nyadi munyi ke padah aku dulu hari nya, maya nya aku agi min, maya agi primari dua, agi enda nemu utai amai. Diau tinduk ba asrama. Begulai enggau menyadi indu aku ketegal aku ke agi biak ne. Dikemendarka pengajar begulai enggau menyadi indu aku di ti tinduk ba asrama indu. Nyadi sebedau aku ngemaihka cherita tu dulu mega aku ngelalau, dulu mega aku mesan. Aku nyebut tu. Ukar ti aku nemu pasal penti pemali adat asal kitai Iban. Tang, aku ngan bekunsi enggau kita, awakka cherita aku tu datai. Enti cherita aku tu datai, datai ba ati kita, didinga kita, dikingatka kita. Jangka ku, penanggul utai ti nyadi, utai ti nyelai antu jelu enda ngachau kitai. Kitai mesti nitihka penti pemali anang sekali-kali ngambi utai sema kitai enda nemu. Sapa orang ke empu nya? Lebih agi, enti kitai meda, utai nya tak ayan sengapa sebelah tanah. Anang megai iya. Anang ngerasuk ke iya baka ke digaga aku ba cherita Antu Kara Tusun ti keterubah ke dipadah aku dulu hari tu. Au, kitai nyambung baru cherita Antu Kara. Tusun ti kedua. Tantu ke arak ke datai nya tadi tak betungiung tunzang iya ari atas taleka jari kaki iya. Burak magang tak burak apuh. Ari pala sampai ke kaki terang amat. Laban iya ke burak deh utai nya tadi. Tang manzang betungi tunzang ngagai aku. Aku enda nemu agi ke nyebut. Chukup pedekun akut utai nyu ke getar aku laban meh meh nya meda utai nya tak mansang semak sesemak. Hari sedepa iya nyu mansang semak semak nyu semak pala aku. Semua ti kena betumpi lemua enggau aku. Mua iya menggerutu, mata iya meluut. Ngeli iya ngerinsing. Jari kaki iya tak leka ba dinding, dinding kayu, di atas aku. Aku enda nemu agi. Nya teganggam. Nya tekanjit asai. Naka peda ku dakut utai. Tubuh aku nyau anga. Lebuh utai nya majak semak ngagai aku. Meda utai nya tadi tu majak semak. Dia aku kata enda ga aku nyerau ah, enda ga aku ngerak orang bukai. Dia aku lalu nutup mua aku. Apus ngena pua. Nama deh? Ku jaku. Awak ku enda meda iya. Awak kiya rari. Awak ku utai nya enda ngachau ku agi. Tang meh. Salah sangka aku maya nya. Nya meh tegal agi mit agi pandak runding. Enda nemu utai ke gaga ka. Lantik baka diatu kaban. Ama tak. Ku Sipek aja. Au. Tang agi mit ah nemu utai iya ke chukup takut. Au. Utai nya tai gerutu, burak. Nyadi lebuh aku ta bebaba pus ngena puah ari kaki sampai ke ujung pala, aku ta ngasai utai nya tadi tak meragau. Tak meragau, tak nyu ngerayak di atas aku. Apu! ko aku. Dia ai nyu nyu megai aku. Ooh. Piak ku tang jantan ai. Apuuh. Pat ai ba ku tu deh. Tubuh ku nyau angat. Amat ai. Nyau asai ke dei ngapi. Nyau asai ke bisi api da dempam. Ngerimbai aku dia lebuh utai nya tadi tak nama nya tak meragau di atas aku. Aku nyu nadai daya agi laban utai nya tadi nya tak tak nyuka ninggang aku. Nyadi sebedau utai nya tadi uhh ninggang aku masu megai aku dia aku tu tadi tak tak muka puak aku tadi tak kecik aku nya tadi. Tang kecit ngagai laban sepia, sepia kanan nya menyadi indu aku. Tang kecit meh aku tak melungging engkah ari sepia. Kecit ari sepia nya enda dia agi dah. Ngagai aku tu tadi nyu diberap iya, nyu dipasung iya. Nya tu kena ngiu aku amat-amat utai nya tadi. Lebuh aku tak udah ngaliak sepia tadi. Aku lalu ningkap lalu nutup mua aku. Tang utai ke nyelai meh nya. Menyadi indu indu sepiak aku nya ke tinduk enta deh taja tinduk jenak ama sida iya. Orang ke sepiak sepiak kiba aku nya tadi pan tinduk jenak bagi sida iya. Siku nadai meh sida dani. Siku nadai meh sida meda utai nya. Siku nadai meh sida nemu. Aku ke benung takut meda utai nya. Nyadi aku te ningkap sepiak, mampul muang ke sepiak nya tadi. Lalu nama nya ngaran ne, naka ulih aku te tadi nutup pending aku, nutup pending lalu nama nya ningkap. Ke mua aku laban ngai meda utai nya. Jai gamal utai nya. Nya munyi ku Ketarik tu buah iya burai. Tak kerutu utai nya ari muang jari kaki. Tak kerutu mua magang. Enda nemu tak mak nama nya nyu beleka gamal mua iya. Mata iya mengkanya nyu. Maka ka panzut ne, Chukup jai enda nemu ku pemadah te te ku nyai nya gamal nya ba seba ku orang ka baka gamal antu. Nadai nadai siga tang tu nyengka aku. Nya meh penyai gamal antu ke udah dipeda aku seumur idup aku. Maya nya aku meda gamal antu tak burak apus iya ga kerutu. Nyadi. Nyau ke lama lama lama lama tadi aku sigi enda enda tilu ke diri. Pali aku besepiak belubah lubah pali aku besepiak belubah lubah lubah. Peda aku tak nadai agi utai nya. Aku pen enda ga berani ngereak menyadi aku menyadi indu aku ika tuai agi ari aku. Orang bukai pan tilu jenak. Maya nya nadai siku orang nemu nama ti nyadi ngagai aku malam nya. Ba runding aku sema aku tak dichekah antu, diperekuah ka antu, ditanggung ka antu, dibai antu rari. Nadai meh sida iya nemu laban sida iya tinduk tak Jenak amat, nan mu aku. Nama kebuah sidai abang atak jenak mak tinduk malam nya. Tang aku ngasai malam nya chukup angat. Amatai peluh aku. Nan mu peluh ketegal aku takut ka tauka peluh ketegal utai nya tadi. Munyi ku peda tadi lebuh utai nya tak meragau atas aku tak angat tubuh aku. Asaika dayang api enda nemu aku. Nya asaika dedempam api ngerimbai aku dia. Ya nyau datai ke pagi semua orang dani magang semua orang mandi ngena gari sekula aku pan sama baka sida ke bukai tang aku nya tadi enda nusi kurang aku utai maka nya nama nya tadi laban aku nemu aku salah. Aku nemu aku tetarik bisi buyak ngambi tinchin utai bakara nya nganti aku nusi ke menyadi aku. Menyadi indu aku madah ke apai aku, aku sigi danu orang ke dempa orang ku legi. Pia mega ngagai kaban bukai aku ngain nusi. Takut bala kaban bukai nya tadi nyu takut. Nyu nangi ke kara ke bisi dia. Nyu ngain sekula. Aaa nya utai ke aaa ke nangi ke aku, nangi ke orang tadi. Nyu takut ninga cerita aku. Nyadi pagi nya udah begari sekula begari sekula aku pan lalu nurun nurun ke kelas tang utai ke nyelai pagi nya tadi tubuh aku utai mirih mega magang utai raing ari pun sampai ba mua aku utai belaga beleka mega magang menyadi aku nanya nama ku beradik begitu. Enda nemu, ku aku. Enda baka agi mit meh nya. Datai ari kelas, dia cikgu madahka aku. Oh, sanu, ku iya. Sakit dia tu. Anang datai ke sekula dek, ku iya ngena aku niba datai sekula. Dia aku lalu pulai dibai menyadi aku ngai klinik dulu ngambi ubat. Datai derumah aku makai ubat lalu madah sida apai. Sehari siti aku enda nurun sekula. Sehari siti aku enda nurun sekula laban aku agi sakit, agi raing, tubuh aku angat. Belaga ari pun kaki sampai punyung pala. Tak belaga panggang-panggang. Raing, mirih tubuh aku tadi. Tan anu nemu gerai gamal nya. Meda mungkin nyadi lah apai ku tadi lalu ngiga manang nya. Jadi malam nya kami lalu besudi dia dia manang nya madah. Ku manang nya Wat ku iya. Bisi kena kachau utai dek laban dek bisi buya, ku iya ngun aku. Ai, ku aku. Baka ke nemu ke manang tu. Bisa diri ke manang tu, kati aku. Tang aku enda madah. Madah ke apai aku enda, madah ke manang nya enda, madah ke menyadi aku enda, kaban bukai enda. Nya tadi lah laban aku takut dadu orang. Laban nya salah aku nya ke. Dulu ngambi utai sengapa ngerasuk ke ti Jin nya tadi. Enti ku madah ke aku sigi danu orang nya ku enggai madah ke sida apai sida indai sida menyadi tauka bala kaban bukai ke sama sekula dia deh. Nyadi ku iya madah ke aku bisi pantang buat ku iya ngan aku. Pantang iya di. Enda tau sekali-sekali bejalai ensuruk pun limau laban limau nya beduri, ku iya. Kedua, ku iya, anang sekali-sekali dek semak kara. Dini-dini kara dek bisi meda anang semak kara. Laban utai ke ngachau ditu ne sigi utai datai ari kara, ku iya. Nya belaku. Berani nyebut nya antu karap. Aku pernah nemu, aku pernah kala meda antu karap bekedi gamak antu karap. Nyadi ari utai ke padah manang nya tadi, aku nemu utai ke ngachau ku nya tadi iya ke burak, iya ke gerutu gamal, iya ke ngerayap tungi tunsang, iya ke ka. Nama nya ninggang aku ka merap aku ari atas endang sigi antu kara aja. Engka ketegal aku tu tadi bisi salah pengawa. Nyadi udah aku tu tadi bapa enti gerai aku nadai penama nadai nangul nadai apa nama udah nya tadi gerai aku pulai baka ke asal tadi. Kulit aku tadi nadai mirih, tubuh aku nadai angat, rayeng nadai agi. Udah nya aku tadi lalu nurun sekula baka selama. Nyadi cherita tu jarang amat aku nusi. Laban aku irau lebih agi meh nya nembiak sekula aku bukai nyu takut ninga cherita aku nya. Iya bala peninga, jam kitai pan udah chukup. Nyadi ila lusa kitai betemu baru. ba cherita ti bukai. Cherita ti nyelai, cherita ti amat nyadi. Cherita aku, cherita antu.